Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, Fjord Vita, Kassar Air Condition Systems, Sphinx, Good Earth, OK Home, Transforma, Heartbeat, Hail,

Deni, ma tantx nafu. Tini, paqqa. Ejja, ejja, deni, ħatibda.
Xini dik il-gidba li gdibt imma għalik mhix gidba. Hmm. Interessanti. Dejna tajjeb, eh?
Well done. Kull ma waħda din.
Sara fl-iskrin.
Ek tajd li ek nis-singilja gidba. Waħda. Diffiċli, jo. Għax għandek ħafna.
Li ma.
Dawk il-white lies, ximbat ma nafx kieġilkomx, dawk il-white lies. Eh, eh, eh. Gideb iż-żajr. Gideb iż-żajr. U mbagħad tispiċċa sal-aħħar tibda temmena l-qas kont taf hekk għadix gidba jew. Ġrilek hekk intu ejja. Isma'.
Ejn nitkellmu Meta tmur meta tmur tbieħ sales, tajb, għalek tikdeb. Imma ġili jistaqsuk mistoqsijiet, li ma tkunx actually taf Ir-risposta għandi persent. Allora on the spot ikollok mhux qed ngħidlek tikdeb imma tivvinta.
Tispekula
il-possibilità. Il-possibilità b'mod konvinċenti ħafna. Se jiġri meta. Ma tattenta xe. Mhux qed ngħidlek li tikdeb, ħafna drabi. Mbagħad inti nara xi ħaġa importanti kultant li tikdeb, ġifieri pereżempju jiena nikdeb ħafna l-ġenituri tiegħi. Għet jara. Per eżempju,
Imma se dukun għet jgħid. Per eżempju, eh, eh, eh, xogħol kif intu, kemm għandi xogħol, u ta' spejjeż li għarrajta kollu s-sow. Et, et, nifrankalom li inkwitaw. Dak il-skop li għet. Taf li għajdu, meta t-mur għajdu, il-verita, bil-silver, ġifir, xikultant, u li anka li Tgħid il-verità kollha, jien naf il-mara ġieli tibda tistaqsini, għaddejna mill-biċċa xogħol li ma bqajnax flimkien. Eh, eh Eħe, Sander, żgur, eh. intu għaddejtu minn U biċċa. inti, eh, eh, inti il-mara dejjem tqisni tipo the man with a plan, taf kif? Ehm, Tipo kollox setjat naf fejn sejjer u tifel tibda staqsini u dam naħseb hemmhekk tiġi dik il-gidba. U tħed l-naf eżatt f'xed nagħmel taf kif. Għanti fil-verità. L-iskop ikun għada qed jirwingi. Allura li qed tgħid inti, x'taħsbu fuq il-fatt li kultant taħsbu li kultant tajjeb li tikdeb ftit li lek innifsek speċi in a way illi inti tgħid eh jiena naf x'ħa nagħmel u hekk u sa. Naħseb importanti għax inkella. Ma tkunx taf bleżat imma taħseb helps you.
Jien naħseb kif qed jgħid Daniel, importanti x'inkella jimblok. You block, u, allura tittajt. Jek taqaf fil-verità.
Jena li kont sanajt u koll kemmu, jena nħoss li kull persuna għandu kolla u koll dak il-sigrieti taħħa li ma taqsamu maħħat. Mm. Allura, eh, eh, eh, per eżempju, Frida. Għalla nixorbu taħta.
Għala, issa Frida ħatejdinta.
Għalek għal taħol

U mbagħad nibqa' nigdeb u qgħod tiġini għar. Jiena mhux nigdeb imma jiena nżomm ċerti affarijiet għalija, ma ngħidhomx. Allura jekk xi ħadd isaqsini xi ħaġa u li tkun xi ħaġa li ma togħġobnix, nara kif indawrha. Però ġieli għamilt gidba, imma mhux li nemminha. Inkun naf li hija gidba, f'ordiri ġieli. U le, jiena li. Nipprova niftakar. Imma tgħid gidba jkun hemm ċerta malizzja.

Għax dik l-aħjar ħaġa, għax meta mbagħad tikdeb għax iż-żaba ħażina. Ma dak huwa differenti. Huwa għandu tkun il-kitba waħda mbagħad. Għal din qed ngħidu. Tiġi għalik tarġa' ta' kitba tarġa' tiġi tikdmek. Ejja, 100%. Semmejt ilkom il-klijenti meta tkun qed tagħmel sejl. Però mbagħad jiena ma nafx nikdeb minn oħra jgħidu li da kemm ħajġib li sejl se semmi. Ma li nassaraj.
Ma nafx, hawn min jgħidu le isma' iktar. Klama miegħi da

Jien nibda narani ġiex qed nikber. Dejjem ma tibża' minn dal-ħaġa?
Li tixjih dik. Ara jiena li sakemm inti jkollok is-saħħa. Tajjeb, jieġifieri jien għandi klijenti għandhom 81 u Alla jbierek indimunjati aktar minni. Sewwa? Sa ħafna ngħidu.
Jiġifieri sabiex tkun indimunjat aktar minni. Imma għandi min għadu vera vera sew. Imma meta jkollok il-mard, sfortunatament il-mard. Dak ikissrek u f'dak.
Il-mard U again jiena tbeżżagħni x-xuħija għax tkun waħda, infatti jiena dejjem ngħid, ara jiena nixtieq niftaħ home għan-nies kollha ta' Tampari li qegħdin waħedhom, nintafgħu fiha ġol-pool, nixorbu l-inbid, balla nbid, stock ta' nbid, imbagħad x'ħa toqgħod tagħmel mhux tixrob? Mhux hekk hu, mhux hekk hu. Mhux hekk hu.
Allora toqgħod tixrob l-inbid. Le, le.
Jien naħseb Kulħadd, nemmen li kulħadd mm. jibża jew jiddejqu li mm. xi vera xinti. Tagħmel ċertu affett jibdew jiena pereżempju ġa nħossni li bat il-nizla mux it-tela, ġifiri it-tela t-lajta, bat il-nizla, ma l-lun diġa għed tibda jek jena per eżempju qabel kon hu pjaċir insiefer avventura montanji, mm. l-lum ma fittix dawk. Mm-hmm. U jiddispjaċini li ma fittix għom, xax kunu zbieħ. Zgur, zgur. Imma ma tammur dal-affarijiet, jow namel dal-affarijiet, anka xol, hobbies, Nħobbhom imma naqqast. Għax inti tibda tħossok tajja. Iveri, eħe, dik taffetwa. Imma l-importanti li. Ta' solitudni u koll, li għax ġi naħseb fuqa u koll li tkun wahdek minn ħajju sebek u da, ġivit, u koll. U naħseb jien anka l-verità li jiġri, per eżempju, jgħidu aħna, Ħa nitkellem, jiena jgħat fi drama, il-bicċa kbira, jiena bdejt fi drama, kont inkun li żar fost sħabi. Illum sirt li kbar flok sħabi, allura tibda anka titkellem ma' ġuventuru tfajliet, titkellem jisek tamparom, mhm. u bafda għawlħin daw jiġu l-ġenituri għarawom, kam għanda zmin il-mami forti. Mhm. 45. Eżatt, iżgħar minni.
45. Ikbar minna, ikbar minna minn ġenituri tiegħek. Inti tista' tiġi tifla jew tifel tiegħi. Fimta? Hemmhekk hemmhekk hija nħossha, nħossha l-verità. Anka tibda tara nies li qabel kont tagħmel ikbar minnek il-pulizija, il-pulizija kolli żgħar minni. Le, ta' qabel isek meta tkun żgħir, tara l-pulizija bħala dik il-bniedem awtorità. Illum il-pulizija. Iżgħar minni. Jiena dik ġrat li minux, għamilt short film żgħir u qaluli ħa tkun ħa tkun omm. U jien ħan madof ħan kun omm, jien ħan kun omm. Bad żgħira.
U mbagħad ġi ġew daw iż-żewġ ġivintur vera ħelwin. U jien kif rajthom għamilt hekk. Qal int ħa tkun ommhom.
Addio. Għadilhom intkom kemm għandkom żmien, wieħed għandu 22 l-oħor għandu 26, vera niġihom, imma jomiltilhom

Missier, raġel miżżewweġ, anke meta kont żgħir, għax dejjem kont nidher ikbar. Mhm, mhm. Biss iktar u iktar u. Issa nannu.
Il-ġuvni.
U kieku kellek tmur 10 snin lura jew 20 tagħmel għax indik nistaqsu hekk. Eh, lesa veru mm. dik dik. Taf li jien ma nagħmilx. Ma nagħmilx.
Issa jgħidu li tmur 10 snin lura. Tibgħidu l-isma' immaġina taqbad. Tirrewindja u jien għandi 42 ħana li għalaqthom. 42. Nimmur ta' 22 taf li ma nagħmilhiex. Happy. Anka jien. Happy. Jien għandi 53. Happy bli għamilt u issa tajjeb stajt għamilthom aħjar. Stajt. Imma kienet il-passaġġ tiegħek. Mela 53.
Alla jbierkek, eh?
Għadu jrid il-buna. Jien fuq dili qed tgħid inti. Nejr għażar għażar nej. Nejr, nej fis-sens kemm xi għadni 20. Biss l-tfulija tiegħi Li jiena t-tfulija tiegħi kienet fis-seventies. Kienet sabiħa, ħafna nisbaħ mill-lum, ġifieri, kien nuqqasijiet ħafna nuqqasijiet, għanna jena per eżempju. Imma nuqqasijiet ma konniex nafu. Niftak, eżat, jena niftakar kont fissat dak iż-żmien ta' kont tifel l-spazju, space shuttle u dal-affarijiet. Kont nibgħat bl-ittri. Mela, jien irċevihom xi xahar u nofs wara. Jien għalija l-isbaħ żmien. L-isbaħ żmien ma nibdu ma xejn. Jiena rajt kollox jibda. Aħna rajna kollox. Eżatt. Rajna x-shifts kważi kollha.
Ħalli għax jiena daqsxejn. U hemm xemm qiegħda.
Imma eħe l-era tagħna hija era sabiħa li rajna kambjament. Anka l-mużika, men.
Kol, kol,
Jien kultant vera nħossni daqxejn iktar isni antika mill-li jien, xintwet fil-93. Imma xorta, imma xorta niftakar il-kazet. 93. Niftakar il-kazet, ġifiri kellna kazet. Rekorder kont noqot nilab nil-rekorder li nifsi fuq il-kazet. Xorta l-ħakam għal-affarijiet. Jena għandek tfal ta' 9 u 5. All right. F'kull punt illi nagħmlu, eżempju dis-sena, sena li għaddiet, dis-sena, sifirna Mexico. U dejjem nagħmlu x'nagħmlu, nipprova ngħidilhom isma', tipo meta kont żgħir jiena, nsifer il-Mexico lanqas minn fuq it-television ma kont nagħmilha. Għax kont insifer il-Mexico. Ftit ilu kien hemm il-Papa, meta laħaq il-Papa. Għedtilhom ejja ħa narawha flimkien għax din hija xi ħaġa li mhux ħa taraha mitt darba f'ħajtek. Naħseb importanti, għax dejjem ngħidu għax tfal, għax it-tfal, inti titkun ukoll li tajdilhom isma. Fejn d-direzzjoni. Di li għat insifru li morna l-Meksiko, mhux xi ħaġa li għamela kulħadd, ħaġa li konna nagħmlu meta konna żgħar. Apprezza. Jien naf di tal-Papa. Diffiċli den jilha. Darbiet insertajta jiena li niftakar. Eh, diffiċli di ġenerazzjoni il-valuri ma domx bħal ma konna ħna. Ma nemmen li tista t-tijom. Ma il-primenti fej t-tejx, mux t-tijom inti bis, fej t-tejx.

Imma trid tagħmilhom ċertu u ta' boundaries fil-birthday jew fil-Christmas dak it-tip. Jien niftakar dak iż-żmien mobile. Tal-birthday fil-birthday.
Imma kieku tajtulu ta' six. Ejja, le, le.
Kien jagħmel erba' snin oħra bil-mobile f'idejh. Fortunatament ħafna mill-tfal b'hekk tilfu l-valuri għaliex kull ma riedu tajniehulhom dak il-ħin u għalhekk naħseb daħlet din il-mentalità ta' kollox issa għaliex kellna era fejn ħa ngħid mhux l-era tiegħi, tal-era ta' warajja, fejn kien hemm ċertu nuqqasijiet li bdejna nsemmu nuqqasijiet li jiena ma qas inħossom li huma nuqqasijiet. Le, le, affarijiet. Anzi kellna sens komuna aħna. Allura ddeċidejna li aħna ħajkonna tfal u ħantuhom kollox, bdejna naħsbu li se jkunu aħjar minna. Fil-verità jiena nemmen li l-fatt li tajnihom kollox u mar minna, għax issa ma mhumiex kapaċi japprezzaw ħafna affarijiet li għalina. Għalihom m'huma xejn u għalina affarijiet żgħar kienu jfissru ħafna. U tlifna qisna dawn l-affarijiet sempliċi.
Din naħseb tista' tibqa' sejra x'min jaf eżempju l quddiem fil-futur rabbli jgħidu għax aħna meta konna żgħar. Nista' television, nista' television, affarijiet żgħar, jiena l-ħadra bdejt infhimhom. Le ma niftakar, mhux tiftakru żgur,

Tifla żgħira għandha daqsxejn iktar paċenzja, ma nafx kif, imma tifel ma ma jafx jara film. Le ma jafx film ta' siegħa u nofs. Ma għandu raġun ma jafx.
Le le ma jafx. Hekk hi s-sistema.
Tifla hu differenti.
Imma anke huma jħobbu jaraw it-tablet u jħobbu jaraw dak. Għaliex inti għandek f'subgħajk il-power li. Għandek. Bum bum bum. One minute and a half. Bum! Bum, ġifir da, dik il-sens ta' aħġi. Aspettattiva, paċenzja, taħdem għalija di da. Ma ma jifmunix li. Mux ħagġa sabiħa. Le, ħagġa sabiħa.
Se ħagġa perikoluzissima. Għaxet jitilfu l-kapacità li jaħdmu għal ħagġa li. Le, le, le.
Eh, ma l-ewwel konet nsemmu l-ħajja u affarijiet u hawnhekk nixtieq nħu moment biex nirringrazzja il-Heartbeat Nirringrazzjawkom ħafna Heartbeat. Dan huwa lipid clinic, eh, jinkludu ġifieri eh, medical, ECG, spirometri. X'inhu lipid clinic? Mela, lipid clinic. Issa vouchers għal Bodygram, jagħmlulek il-follow-ups, ġifieri xi ħaġa jekk trid tħossib saħħtek. Importanti tħossib saħħtek.
Importanti ħafna ħafna fik innifsek u f'saħħtek għalik u għal ta' madwarek li tħobb. Grazie. Proset. Proset. Xamlu meċu għal-mistoqsija. Yes, next question, guys. Mela, jina għandik question sabi għal kullahat naħseb di għax jina dik għallimta ħafna illum u vera ħosni tajba li namila. Mm. U naħseb di wahda Korien kitbita jista' jkun. Mhm. Korin.
Korin. Għax mux nara. Korin.

Imma eħe, di ħaġa li nifmek kollu. Tajba di, vera tajba. Fatt meta meta ġili nirċivi messaġġ, issa tal-limt li ngħidilhom ħan irrispondikom minn hawn. Ftit ieħor ħa taħsib Għax dak il-ħin Hemm ċans ma Mela jiena naħseb mm, din il-ħaġa tal-iktar milli tal-limt ngħid le. Jiena tal-limt illi nifhem il-valur tiegħi. Tajjeb? Mm. U anke meta ġaqsuni biex nagħmel xi ħaġa ngħid mela jekk ħajtuni X amount of money. Għedin nitkellmu fuq huwa worth it li nitlef lejl minn mal-familja. Bravo. Jew nitlef il-mini.
Eżatt. Jew li nitlef. Jiena qed tallimtna. Jiena dik 100%. Dik mek naf nitlef. Inti għandek il-familja iktar iktar. Fix-xogħol tagħna importanti titgħallem. Ġifieri anke għax jirkbu.
Jiena il-familja u t-tfal huwa l-miżinti. Għax jikbru kif għattinti tal-ġurnata tal-Papa, illum jikbru għaskun taf Le, ma huwa l-miżen tiegħi f'ħafna affarijiet. Jiena ħafna drabi jiddiskutu fuq hawn linja fil-komedija u dik fil ġifieri, jekk iżomm il-miżen u jiena nżomm il-miżen il-mara u t-tfal tiegħi u anke ommi u missierja ta' ġifieri. U hija, u hija. Ħa niddevja ftit minn din. Ġifieri dik tgħallimtni li ngħid le għax mhux wert li nitlef. ħin minn magħhom. Issa jekk hu għert irid ngħid isma' mela di, all right, ma nista' nifgħu, ma nista' mmur holiday. U l-istess fil-linja tal-komedi fl-affari, jiena ngħid jekk it-tfal tiegħi dil-biċċa xogħol ħa jarawha għadha pitada, jekk il-mara tiegħi b'xi mod ħa noffendiha, għert irid nagħmilha iva jew le. Jekk mhux għert irid jew hekk għandi ħsieb illi naħseb illi mhux għert irid, mela ma nagħmilhiex. Għax dik kemm ħa tibqa'. Jien personalment nemmen li tirraġuna b'mod tajjeb. Illum sfortunatament kollox sar jibqa'. Le jiena.
Allura iktar u iktar titqis. Ħa nitkellem naqfa jiena ma waqgħandek qatt eżempju l-mara tiegħi. Naċċajtaw ħafna fil-comedy shows tagħna bil-mara, imma ma nagħmilx affarijiet illi jiddisrispettaw il-persuna tagħha. U l-istess it-tfal, naħseb dak huwa l-miżin, jekk ikollok miżin differenti, jista' jkun il-ġenituri. Jista' jkun ikunu l-valuri, jista' jkun ikun l-reliġjon, dak li Naħseb l-importanti. Jiena naħseb kal, jiena llum tal-limt wara ħafna tal-limt ta' di u tal-limt ta' wara ħafna daqqiet. Li la l-flus, la x-xogħol, xejn ma jagħmlek happy ħlief l-imħabba u l-ħin. U l-ħin. Kemm hu importanti l-ħin. Jiena llum il-ġurnata naqla' ħafna inqas flus minn qabel, naħdem inqas, naħdem ix-xogħol li nħobb jien u naċċetta biss Mhux l-affarijiet li jkunu jsuq l-flus, imma l-affarijiet li ħa nkun komda nagħmilhom and they make me happy. Daqshekk biss, l-affarijiet li naf li ħa mmur u ħa nibda neħħes ilija minn qabel li ħa mmur, li ħa niddejjaq, li ħa jaqbadni l-palpitations, ngħidilhom le ma rridx. Naħseb dik il-ma kont se ngħidha dik bl-età. Dik bl-età. Jien għalfejn qed neħħes ilija? U meta jina nistammu nieħu fixku nimbitu noqgħod Fotqgħod ħafna kwi- kelma Jena minn naħseb, nitħaq.
inti għaddejt minn żmien bħali f'diffikultajiet ta' mental health u meta naħseb ma nafx, ta' ġifieri li kien ġie punt li qed tagħmel l-affarijiet biex ġest qed tagħmilhom. Għaddejt minna li kien, għaddejt minna Ma li jiena kien. naħseb li dik kulħadd jgħaddi minna, jiena naħseb li inti tkun għadek żgħir għaliex inti tkun tixtieq tesperimenta u titgħallem u tkombar l-esperjenza. U m'għandekx, u m'għandekx, u m'għandekx tajtlek. U m'għandekx l-options kollha li tajtlek. La, ċerta situazzjoni tikber imma. Dik frit ukoll imma mbagħad tagħmel affarijiet naħseb minn kellu kumpanija għadda minnhom affarijiet. Tipo inti x'tagħmel? Di għaddejna minnha, bdejt minnha fi żmien iż-żu. U għaddejna minnha fi żmien id-danozan. X'jiġrilek? Għandek bżonn designer? Come on, dum nħallas lil xi ħadd biex ikun. Ġib wieħed full-time. Ġib cameraman full-time. Ġib dak full-time. U tibda tikber mela qed tibda tieħu gost fil-mument. U tibda taħdem biex issostni l-kumpanija. U filgħodu tgħid il-Madonna Santis ma x'għamilt. Imma mbagħad biex twaqqaf għal biċċa ta' xogħol mhux faċli. Wan tkun iblabbejt ċertu bonds ma' nies kollha. Mhux hekk. Għaddejna minn. U tul kollok il-commitments mal-istazzjonijiet, mar-reklami, ma' dek. U at that point, ġifieri, Ħadt id-deċiżjoni għad 40 sena jiena li nwaqqaf din il-biċċa ta' xogħol u ma nibqax nagħmilha għax tibqa' tikber. Tikber huwa faċli. Le, issostni l-kobor huwa.
Jiena jista' jkolli xogħol kemm irrid, imma kemm ħallaħaq ma' affarijiet. U hija faċli, hija faċli, mela bda affarijiet l-ansjetà qiegħda f'kulħadd. Mela. Kulħadd, eżatt, anke semmejt

Għana tu għazizom kollox, l-għattif. Eżatt. Għana konna ġejna f-situazzjoni, kif għettajt int, eżatt. Konna ġejna f-situazzjoni fej għamilna l-ewel, l-ewel TV series morna tajb, un bada minna t-tin wieħed, un bada. Kien zbini ħor ukoll, eh?
Kien zbini ħor ukoll.
Reklam kont biħumot, illum biex biħumot. Reklam biex biħumot. Biex tiġbar il-flus. Illum daqas noħlom li nerġaw namlu dawk it-tip ta' drama sita dak iż-żmien ta' 20 sena illu. Illum biex tiġbar.
Anka reklamaturi, jina ġili jiġu fidejja lista tal-reklamaturi ta' 20 sena. Fuq minn 55 reklamatur, nibda ngħid il uħud minnhom għalqu, uħud minnhom għadhom x'jeżistu. Fejn ħaġġibhom illum il-ġurnata.
ta' qabel li meta tikber il-verità wkoll li titgħallimhom di li tgħid le vera mela. għax anke x-xogħol. Jekk aħna konna nagħmlu filming u tagħmel għaxar sigħat. Eżatt, mela. kont niflaħ għalihom.
Niflaħx għal dak is-sigħat. Sal-10 bil-lejl ma naqbiżhom. Konna sa' sigħat.
Intkom tamlu teatru. Tinix il-paċenzja ma tinix. Tamlu teatru, jena u Sander konna għamilna sistema. Tipo, bata taqbess ċertu ħin fit-teatru, ma nafx intkom għad kif ta' nibda nifrusta ruħi flok namlu rehearsals biex nġildu. Nġildu. Nibildja il-tensjoni.
Allora konna għadna mela ħna, ħna production. Bata u għawertit?
Production week.
Allora dejjem bat biddilnija. Ma kif xnifilħu, mela Monday ta' melek twan? Tuesday tagħmel act two, Wednesday ta' qati xogħol. Qabel kont nipprovaw nagħmlu act one u two, it-tnejn, act one u two, it-tlieta. U ma tagħmel xejn, għax fil ta' frustrazzjoni ġlied, ma nibdewx naqblu. Ma nibdewx naqblu fuq bozza. Veru, veru, veru. Fadaq l-affarijiet iż-żgħar.
Imma dan daf kollox. Kollox, kollox. Jiena rid nalaq dal-punt li eżempju jien illum il-ġurnata nħobb Darba darbtejn fil-ġimgħa filgħodu, missieri pensjonant, immorru nieħu kafè miegħu. Mela, mhux dak Nieħdu kafè, sabiħa, immorru dawra bil-karozza jew bil-mutur għax missieri għadu jsuq mutur. Dawk. Mela nieħdu gost u me u tant. Quality time.
Jifieri ngħid nippreferi jiena milli daħħalt erba' personal training u lajt ta' ġurnata

Fel. Tara. Ja għada mqajma Kassar Air Condition System, CAS. Ah, l-ek Għal- il-kombi. lejs- Mela, importanti ħafna, grazzi Miguel. Good Earth li ituna Ah. il-snacks, il- il-fruit, u Il-frott, il-nuts. il-dried fruit u hekk. Fjord di Vita tal-platters li dejjem ituna dawn Dawk. il-platters.

Silvio u Dorian tax-xagħar jagħmlu miraklu darba fil-ġimgħa, naħseb jagħmlu ħafna iktar imma mal-Malli jagħmlu affarijiet kbar, għeġubijiet kbar, sewwa, Transforma, The Heartbeat Clinic, eħ, eħ, eħ. Ħa voucher kull wieħed.
Jekk inkomplu sejrin hekk. Therese Silver Scissors għal xagħar ta' Anneliese u għalkemm mhux qiegħda fil-lista ħa nerġa' ngħidha għax jiena vera nħobbhom, Thank You Vinu,

Jien qed naħseb peress li kulħadd hawnhekk għamel komedi. Eżatt, komedi fuq it-television u
Qatt kien hemm xi darba meta kellkom tagħmlu komedi u fin naf ikun ġralek xi ħaġa dejjem minn xi żmien u vera l-aħħar ħaġa li kollok aptit tagħmel komedi li ddaħħak mela, ma jkollok tagħmel. M'hemmx il-fejsazzjoni.
Dik u taħseb illi l-fatt li jurdrontu komedi għax hemm xi ħaġa li Jien naf qed tipprova tgħin lilek innifsek biha jew qed tipprova tieħu Jien nemmen li tkun xi ħaġa ġo fik. Eżatt, titweled biha. Mhux għax ngħid.
Għax tkun trid tagħmel il-komedi, għax jekk inti tkun trid tagħmel komedi ma jkollokx dik xi ħaġa ġo fik li Li tista' tagħmel il-komedi. Naħseb biex tagħmel komedi tkun tajjeb fil-komedi. Eżatt. Għax hawn min jipprova ma jdaħħal. Eżatt.
Hawn min jipprova ma jdaħħal. Proset. Fit-titwila tikollok tħossik xi ħaġa. Bħal pittur, żeffin, kantant. Il-lajn ta' komedi u naħseb intkom tlita anka fejn tieħu nifs. Anka tajmin. Ma daħal, fej daħal nifs. Ġili, jina mbati. U fej ma titkellimx fil-komedi. Tajmin. U daħal iktar. Jina l-istress imur li fil-grid.
Hawnhekk. Istra.
Ġili kelli jibda, eżempju, għandi jena iktar ma nikber, iktar ma nikber, ma tenu għamil ta' ġuxu xogħol, li ħna, hello, jena xogħol, qed nitilfu. Qed eh, nitlef il-leħen. Vera, ma nitilfu l-leħen, iktar ma nikber. Ġili ma taħħaqx daqshekk ċajta għax li li tkun ħadmet, għax ma toħroġ li bizzejiet kif support, ġifri daqshekk huwa tekniku, jgħid, nis jaħsbu li ħatmur fuq il-palku Xej mudan. Pero nemmen li mux għax tkun tittamel, għax tħossa xaħġa minnek. Pero kullħat jgħaddi minn momenti fil-ħajja tiegħu. Sfortunatament jiena naħseb li ma ħadd li kellu ħajtu dejjem ward. F'kull moment, għal kull persuna jgħaddi minn xi moment kera, imma ħaġa komuni li għadda minna ġvira dejni għal erba' Kollha kemm aħna żgur. Li, per on stage, Iktar minn television li tkun ma tiflaħx. Imma kemm biex ħaġa tal-meravilji. Ma dik l-ar, vera, vera. Iktar gravi mill-li kollok xaħġa problematika. Ma niflaħx. Ma niflaħx.
Għax tibda tinkwitak minn fil-ħodu. Inti, tejt il-lejn għandi għandi performance. Tibda, tibda. Tissuni tinkanta.
Ej, ej, ej, tibda tewden, u. Umbat esperienzi oħra, per eżempju, jien għaddejt minn esperienza waqt pento, Qomt il-Ħadd filgħodu, għandi l-matinée u għandi filgħaxija. Matinée kienu ħa jiġu ommi u missieri u n-nanna, bis-seats quddiem, lesti. Erba' sigħat qabel il-bento mietet in-nanna. Madonna.
Dawk u. Mela jiena mmur.
Qatt mur on stage bis-seats vojta quddiemi.
Imma kif, kif, kif? Trid tibqa' dej, trid tinsa lilek innifsek u. Huwa mhux mhux faċli, jien naħseb li. Jien ma nafx nagħmel hekk. Il-verità. Titfa' fil-karattru jien.
Ħadd mhu kapaċi jagħmilha.
Ma nafx jien. Le ħadd mhu kapaċi jagħmilha. Imma tagħmilha. Jiena naqbel miegħu mhux għax mhux biss naħseb jiena jiena kont illum il-ġurnata naqasli ħafna għax naħseb l-età tajjeb għax tnaqqaslek l-affarijiet u żidlek oħrajn. Jiena kont inbati ħafna bil-hay fever. Ġifieri jekk naqbad il-hay fever, jibda jħokkni ħalqi minn wara u mbagħad. U sejrin hekk. Tibda nagħtas, nagħtas, ġifieri nagħtas ġifieri ġieli għatast mitej waħda wara xulxin. Jintefaħli wiċċi, ma nsuqx għax għajnejja ma nibdiex nara. Imma oħroġ il-għaġeb, ġifieri qed naqbel miegħek illi mbagħad tiġik dik kif jgħidu s-saħħa barranija. Vera. Inkun ħa nitla' fuq il-palk, jieqaf lil ħej fifer għax-show. Mbagħad terġa' tibda. Kif ninżel u jispiċċa x-show. Nerġa' nibda bil-ħej fifer. Dik imma xi ħaġa, dik hija xi ħaġa naturali. Hawnhekk immoral tal-gidba, dik hija speċi ta' gidba. Per eżempju, bniedem intilef ġo deżert. Jagħmel tliet tim jitrevilja biex isib l-ilma. X'inhi jasal fil-post?

U program recorded. Differenti. Vera, vera. Jena recorded, ja irdi. U fil-rehearsal.
Fil-rehearsal ma tafx. Tibqa d-dej. Fil-rehearsal ma tafx il-lajn. Dini, fil-rehearsal eżem jena namel ta' George Lannej tal-Mulej. Dik tara għalija li titqabbel poezija. Ġifiri dik, anything else, tista' tirranġa. Imma dik il-ġorġ.
Tistodjom. Lejlit ma jkun hemm ħadd ma nġibx linja tajba.

Imma mbagħad wara isek ġismek. Għax jkun dak il-batteriji kollha mbagħad mbagħad hija. Ma naħseb dik tiġi minn fatt li malli inti tkun threatened ġismek kull ma It is the fight and. Eżatt, eżatt. Inti jekk tgħid li jaqbeż da sofa ma naqbżux. Imma jek jaqbad hawn, Isma. Dik kollox.
Wasalna għal break. Diġà wasalna. Eh, si passi sal-waqt.
Jista' jkun wasalna. Ġifieri issa rridu nsaqsu. Ngħidu. Eh, li miss naraw x'ħan saqsu, mbagħad wara l-break intom ċans naqa' jaħsbu xi ħaġa. Min imiss, min imiss. Li tajt ġimgħa. Eh.
Inti kien imiss. Ma għandkom ġimgħa.
Għadfadilna. Ġieli nintaqgħu l-bib. Nibdew nixorbu. Ikkun eżempju d-disa ta' billej.

Għax issa jiena ma nistax inkun oħta jew da omma rrid inkun. Kemm aħna l Le, brava, brava, brava.
Isma' ngħidu ngħidu grazzi lil Gudert. Grazzi l-Gudert.
Tal-dried fruit.

Għandu ħafna
Nistaw nbiddu suġġett.
Mistoqsija, iva kellek tija, kellek mistoqsija. li saqsa Brian.
Xinu l-aktar ħaġa stramba li hemm int fiha meta kont tifla. Mela meta kont tifla jiena kelli l-fortuna li kelli kamra lija, kelli l-kamra tiegħi. U fortuna kbira kien. Għax meta konna żgħar, id-djar kienu ħafna żgħar. Konna erba' ħana konna fil-kamra. Anke ħna tlieta, banda tiegħi. U niftakar, niftakar ċara, jiena kont norqod. Għandi s-sodda u kelli t-tieqa wara s-sodda u l-għana tiegħi. Intella saqajja mal-ħajt. Noqgħod minn Duda Vordier jekk u saqajja mal-ħajt. U kont noħlom li ħa jiġi iti, speċjalment meta ikun qamar kwinta, ħa jiġi iti, ah, sorry, eh, eh, eżatt, xaħat mill-spazju. Ħajjiġi specifikament għalija.

Mela jiena ta' tifla wkoll kont nibża' minn dal-affarijiet. Imma jien mhux nibża' b'mod pożittiv, fejn hu pjaċir. Kont nibża' kienet tixtiequ għalik. U mbagħad darba missieri qalli kelma qal jibża' mill-ħajjin mhux mill-mejtin. U minn dakinhar le hemm iktar bdejt nibża' x'bdejt ngħid ok mela ħajjin hawn ħafna kif jistgħu jiġu jisarquni. U kont, u kont. Flok irranġa. Jien tifla waħdi, jien tifla waħdi. U kellna diversa l-mistħija, right? Kellna s-sodda bħalma jkollhom it-trabi tkun bil-injam tista' tella ħa tiġi isa kott. Jiena bqajt ma rridx imur kelli kamra tiegħi u ma rridx imur fiha. Waħda minn dawk it-tfal. U bqajt nikber u rrid nibqa' f'dil kott. Jagħmlu x'jagħmlu jgħiduli x'jgħiduli rrid nibqa' norqod f'dil kott. tant li bdejt nitwal, I mean, I ma tantx twal, jista' jkun li għalhekk, imma dejjem norqod, dejjem norqod hekk ġod il-kot, sewa.
Ara jien serba xurna hawnna
Il-kot kienet qiegħda taħt it-tieqa, din is-soda tomu missieri, kont norqod innaqbad saqajja u jdejja mal-injam, norqod hekk, Biex jekk jiġi xi ħadd jisraqni mit-tieqa, jagħmel nagħmel storbju kbir u ma joħodx. Mela jew inti bil-maqlub. Inti tibża' li jisirquk u jiena kont noħlom li jiġi dan u joħodni ġej speċifikament. Bidek tistera friża. Nibża' ħafna.
Mhux nistera. Peress li bassa, peress li bassa, kont nara l-affarijiet tal-biża', imma mbagħad nitwerwer. Anke jien, anke jien, kont nara l-X-Files. U darba rajt Ma nafx tiftakrux, il-film Poltergeist. Ommi ma mela. Għana partikolari. Li jaqbad it-tifla għandi kun kienet libsa r-roz daqshekk għadha f'moħħi xħarid sfar u jolli għam minn fuq is-sodda u għam biex xena molija. U jiena tant impressjonat, ġifier impressjonatni mhux biċċa ġvira kem vera impressjonaw għal snin. Illi kanna bank bed u kont ikkonvinċejt il-ħija biex norqot isfel fil-bank bed. Immaġina l-ħsib. Biex jek tollini għandi fejn fejn.
Eh, jilħaqlek moħħok il-fox tal Għara ma taħsbux li għed nċajta. Le, le, le.
Għandi t-saril fi. U jena, u jena xaħġora, għana konna, kamra taħna, konna ħafna tfal, ħafna sittaħwa. Straħra, eh?
Kamra tommi, u kena mill kamra toħti. Iżda l-kamra taħti konna nibżaw minna ma nafx għala. Kulħadd jibża mill-kamra toħti għax oħti dejjem kienet xi sensittiv f'daw l-affarijiet tal. U kienet tgħidilkom li tieħu xi ħaġa. Onestament, ġifieri oħti.
Umbat kena l-box room u kena t-toilet, ġifiri inti biex tifem biex immura t-toilet, t-taddi, t-taddi, t-taddi minn zewġ il-foresta, Il-kamra toħti ta' twerwir u konna ngħidu l wara l-portiera fejn kellna il-box kollha. Twerwir bit. Allura jiena niftakar li billi għax jiena naħseb bl-attak nervus li għandi u xini li kundi dejjem mun għamel pippi xi darbtej billi dejjem, imma naħseb għal-vizzju ta' fi, niftakar li nisprintja

Imma għadni nibza. Jek smajt li fid-dar qabel insib dak il-ħoss minn fej ġej. Għadni naħseb. Għadek li għabdek dak il-naqra. Il-ghost sinu nemmen fihom. Eh? Issa saqsi mistoqsija zaħra laqba Nemmen jeżistu imma ma nibżax.
Għad ħassejt għastajt li kont kondu ximkien u tħoss iva. prezenza wara darkom. Le mux prezenza. Li mixxinek u tħoss dik il- Jena, jen għax semmejt il-sit sens, jena kullħat għandu sit sens, pero ta' min, min kapaċi jħadmu ħafna, Mm. Minn min ma mhux kapaċi ħadmu, minn kapaċi ħadmu ftit. Jiena nemmen għaw inħoss li jkun hemm ċerti nies li jkunu ftit sensittivi iktar mm, mill-oħra. Darba f'kont post, opening ta' post partikolari. U konna barra fit-terrazzin, però rrid immur it-toilet kif tħalt mill-bib il-ġewwa. Ħassejt xi ħaġa tiddejjaqni. Hmm. Il-post. Il-post, eħe, hmm. vordiri. Imbagħad kont skoprejt li dan kien post bidel mill-owner, vordiri ħadu owner, imma eh, l-owner ġid fetħu biddel u kollox u ġanġaħ b'inversabi. Eh, qabel kien post tal-ħazen.
Jena ġbaqt dik l-enerġija. U darboħra, u darboħra konna piknik, konna piknik grupp kbir naħseb konna ħafna minn tas-simpatiċi u koll, konna u it-tfal qabadhom rridu jagħmlu pipi. U għattilhom hemm xaħan niżilkom f'post fejn tagħmlu pipi. U aħna badna u niżlin, bdejt nħoss xi ħaġa ddejjaqni, xi ħaġa ddejjaqni, xi ħaġa ddejjaqni. U t-tfal għattilhom ibqgħu minuta u ħanara. U nżilt U skoprejt impinġi mal-art. U għattilhom, imxu ħa nagħmlu ngħidilkom fisa nagħmlu pipi. U ħadthom, u mbagħad wara skoprejt li hemmhekk kien post fejn ssir quddisa sewda.
Jiena mhux negattiv, jiena ħija bħalma tafu m'għandux magħna, David kien jaħdem fil-media wkoll kien dak, kien head of programs ta' net, head of operations insejt ilu issa. U kelli ġusta esperjenzi, wara li miet kont insib ħafna rix.
Ma dik ħaġa sabiħa.
Ħafna sabiħa. Dik ħaġa sabiħa.
Anka toħlom bihom. Mela ġifina ġew ġoddar id-dar malu għax il mara tiegħi titwerwer, jiena l-mara tiegħi ħabba l-insetti. Mm. Kien malu. Mm-hmm. U ġew għaddan insibu għazab għaxar biexiet. Il-laħwa.
Ek, nek it-tip, u ma nistawx nitfimu. Bid-darba konna ma t-tifel, konna t-namlu l-ultrasound di darbatta. Kon qed nagħmlu l-ultrasound u taf it-tabib inti jħodlok ir-ritratti meta jkollek bil-position tajba. U wieħed mir-ritratti meta ħadu ġi jidher qisu in-negattiva tas-santa tal-mejtin ta' ħija. Il-laħwa.
Sa norjilkom għax għandi. Il-laħwa. Mhux qed ngħidlek, mhux qed ngħidlek il-preċiż, imma meta tqab titfa' waħda fejn l-oħra. Tajt tista'.
Mbagħad qatt il-persuna dil-biċċa ta' xogħol, għax kont ngħidlu dejjem meta jiġru dawn l-affarijiet mendrom sopranaturali. U dil-persuna insertat illi kienet għaddejja minn żmien ħażin ħafna, ġifieri kienet suċidali. U kienet ma tant medium dil-persuna għaltela fittex lajnuna minn għand di. U din ma ġitix f'moħħa id-di Min hi? Min hu jew min hi. U dik kont jien. Meta jien għadt l-isma ġrali hekk hekk u hekk, bdiet tibki dil-persuna għidtli ġrali hekk hekk u hekk jien qiegħda hemm, ġifi u minn hemm bil-hemm bdejt nintaqa' ma' dil-persuna, bdejna nitkellmu flimkien. U enta? Enta, u llum il-ġurnata għadha ma għadna ħbieb. Ġifi imma jista' jkun ma temminx, jiena dejjem nemmen fis-synchronicity. L-istipriċċa jista' jkun li mhix supranaturali, ftit ilu sibt Għandi l-barbecue u s-siġar fil-ġnien. Kien hemm rixa suspended fl-arja, ma tiċċaqlaqx, fl-arja. Li kien hemm, kien hemm bejn il-barbecue u dis-siġra kien hemm one thread ta' spider. U kien hemm ir-rixa, tgħidli Dik hija Dik hija synchronicity illi ah, kien hemm dan is-spider li għadda minn hemm li għadda sfur la sfur neżitlu riċu riċu wieħed ma di u rajta jien. Jiġifieri dak dak sinjal. Inti bniedem sensittiv u dak is-sinjal qed taqrom. Eh? Hawn min ma jkun sensittiv ikun hemm dawn is-sinjali.
Dejjem nara n-numri, dejjem nara n-numru 22 22 eh. il-ħin kollu kullu mkien. Hawnhekk kulħadd ġifieri.
22 22. Jiena ngħid Bħalma nkollu forsi nsemmija, da kollox. Da, da un moħ. Ġifiri, kif kun inti? Jek kun wik, daw l-affarijiet jiġu kiktar, meta tkun għaddej minn żmien tajjeb jiġu kien qas. Mhm. Li dik dejjem. Li tan numri li qed inti dik saret ġifieri kemm darba saret bħala naqbad jien ngħidilkom It-tid number 3 ħajkun għandu xaqsam maħkom. Toħorġu minna u tibdow eh, taraw 3. Għax jina ġibitkom l-attenzjoni. Tibqa karozza. Ma naqbilx minna.
Karozza tibda tara din.
Ma naqbilx minna.
Jina knaħseb imma. Minn wara l-kamera Din tal-kombinazzjoni, din tal-kombinazzjoni.
Synchronicity, differ. Ija kombinazzjoni, għax ma fik nibda. Ija kombinazzjoni. Darba minnom ġral ġral kas partikolari ħanajdu fil-ċokon. Kont mort kont għadni taħt il-16-il sena, mort nara film dak iż-żmien il-Belt u kien jaqbeż l-10 dal-film. Allura tal-linja Santa Lucia ma kienx hemm. Fuq Batta Bormla, jien kon naqgħod Santa Lucia, Batta Bormla nżilt qudiem il-ħabs u mxejt il-ħabs sa Santa Lucia. U dak kienu qed ngħidu xil-11 ta' billej. Imbaħ fil-għaxija u tiela jien. U jiena u tiela lej Santa Lucia, ġifiri titla l-pjazza tal-aħħar ġdid, di biex niftehmu ma jafx fejt, pjazza tal-aħħar ġdid, tibqa' sejra fejn Jones Garden u ġiġi fejn roundabout magħrufa tal-roundabout ta' Mintoff. Jiena u tiela, warajja kien hemm mara anzjana, big woman, libsa l-iswed, mixja warajja. Jiena deqitni. Allu bdejt naġġel il-pass. Għal xi raġuni, Di d-distanza baqgħet l-istess tiegħi. Ngħaġġel kemm ngħaġġel, di baqgħet l-istess distanza. U jiena taf it-tifel li kont iktar qed niddejjaq. Xi wasalt fej dil-imbirka roundabout ta' Mintoff li jiena ħin kollu miexi un sejjer hekk. Dil-mara nara quddiemi.

U l-għada ġiet ommi tqajjimni, tgorr, di, tajjat miegħi, mlejt kull ma' ħamrija, id-dar, sa passi u hekk u ġiet tajja, mhux inġin tmissni, filli tajjat miegħi di, filli nħasdet. Għad li x'ġaralek? X'ġarali jien? Jien tlajt konni ħafas. Il-laħwa.
Jien. Bix-xokk.
Bix-xokk.
Bix-xokk.
U x'in għad li ġaralek hekk ftakart x'ġrali.
Ġaralek? Għajt nikbi, Jien u qed nirrakkontalha. Lucky li hija naf, lucky li hija naf, x'jien qed ngħidilha fejn u kollox, li ommi timpressjona daqsi għaxar darbiet. Imma lucky li hija naf qaltli, Fej, fej roundabout? Din kienet dil-mara, Tomija, jiġifieri oħtha, Xieħa bħala jixxiebħu għiden dik il-twins. Waħda qoddim waħda wara.
Intaqaw, intaqaw, intaqaw, intaqat maħħa di fejn għandebaw ta' xoqodu hemm. Jiena kieku ġiet. Ġifieri spjegazzjoni ta' spjegazzjoni ta' ġara. Ġara. Għax kont ngħidlek hemm spjegazzjoni. Le le, jien ġifieri kieku jiena

Nkun qed inħossni jiena persuna l-iktar sensittiv meta nkun waħda minn dawn it-tnejn. Jew nkun spiritwalment qiegħed tajjeb u mhux imfixkel. Taf kif? Ġifieri m'għandix il-ġenn tax-xogħol, ma, ġifieri spiritwalment inkun at peace with myself. Jkolli żminijiet li nkun tajjeb naħseb bħal kulħadd u żminijiet li ma nkunx. Jew meta nkun. ħafna iktar relaxed, hekk, taf kif, li ġifieri l-istorbju tad-dinja ma jkunx qed tifaqqa' lil moħħi kind of. Dak iż-żmien nibda nagħti każ iktar l-affarijiet li qed jiġruli madwarja, mhux meta nkun weak. Meta nkun weak, jiena nħossni meta nkun weak meta nkun imfixkel. Hemmhekk inħossni iktar weak. Hemmhekk xejn, għax hemmhekk tant tkun inkwitat, tant tkun inkwitat bl-affarijiet tal-ħajja normali. Interessanti kif qbiżna f'das-suġġett mill-mistoqsija tiegħek. Mela.
Proset, u għajna madwar vera. Karrinnis minn ixtieq ikollu l-cards u jużom biex jilabu vera vera fan jisaw kunu iktar hot u koll. Mela, ma fil-fat kunu iktar hot meta. Il-card game ta' Take Two un fakrom biex jamlu subscribe il-YouTube channel. YouTube channel ta' Take Two.

Wara l-break, wara l-break għamilna. It-tieni round ma nafx kemm se Tlaqna, tlaqna, tlaqna. Mela ħanara sa.
Qabel ma saqsi aħna ringrazzja l-Fjor Divita tal-platters, mela, tal-ġobba ħanilna nibrilaw. Delicious. Speaking of which. Eh, anka jina.
Mela ħanara ħanara minn sa saqsi. Għax għan saqsi għal tnej li jħobbu li kell. Għan saqsi. Mela mux jena, mux li li. Għax ma nafx bejn Rachel u Brian. Eh. Bejnitkom it-tnejn ħa nsaqsija. Jekk tista' tuża ħalqek għal xi ħaġa waħda biss illejla x'inhi? Żgur mhux ħa ngħidlek l-ikel. Di vera tajba. Barra l-ikel ġifieri.
Le, jiena jiena jisni gwidajtkom. Biex immorru lejn l-ikel, mhux insemmu affarijiet oħra. Irrid taleb kont.
Ħalna. Għana nużaw iż-żewġ affarijiet. Titkellmu tiklu. Għaniħu bieċa salami sa daħtantu.
Imma l-lejla.
L-aħħar ħaġa x'tagħmel tikol tixrob. Għax aħna żaħal, biex naħsel snin.
Għettajd li wara Erġa għal mistoqsija, għax ma femmix sew. Jek tista tuża.
Ħasra. Il-ħal, ekal xi ħaġa waħda biss. Waħda biss.

Forsi anka minħabba l-istatura. Mux għax ħanżir. Veri jena jek tgħid li Brian għaw dil-mejda kolli kell. Jon kella u dil-komodina fi erba affarijiet zar tajbin li għal dawk imur, eh? ġifiri jina mbatt għal. Dik l-arti. Dik ta' fissajjar ħafna, eh?
Ħafna. Jiena fuq jiena Brian ħa it-telespattaturi forsi jien iktar jarawni simpatiċi familja imma jiena u Brian aħna ħbieb ħafna, insiefru flimkien u Brian huwa persuna bħali aħna napprezzaw ħafna l-ikel u nsiefru biex nieklu, biex nieklu napprezzaw l-ikel jiġifieri mhux dak il-ħafna ikel bla sens. Inħobbu nieklu nħobbu l-inbid tajjeb jiġifieri dik hija xi ħa

Pero anka nutajt, anka take away zaħir tal-pista, eh, eh, eh. kollom wood burning up. Kollu, men, inkredibli tal U kem tħossukom id-disappunta, ġana xġilkom. Ejja, naraw. Jena li meta tiju kol barra, għalija dejjem tkun idealment aħjar minn tad-dar, tajjeb? Ah, tmorru ġib. Dik problema li. Meta li hemm tipo li tkun tkun ta' ċertu kwalità iktar kikun sajr id-dar, tipo inti ħad toħroġ biex tagħmel trit li legħin Meta tmur barra u jkun ma jkunx tajjeb id-disappointi. Imma l-arja li tibda fis-sajr ħafna jiena mhux biex niftaħar Frida taf għax tiġi tikola. Jiena nsajjar tar-restaurant. U sebbaħ il-blejjel. Jiena nsajjar tar-restaurant.
Jiena ma sajjarx. Jiena ma niftaħar fuq xejn. Però l-ħajja tiegħi diffiċli. Jaqla tagħmlu b'mħabba, tagħmlu b'mħabba. Għax jiena vera naf insajjar. Allura meta mmur fi restorant. Nista' tabbadni.
Aw anka, ja, le, u. Nista' xi nasab ikun tiġi kolari. Imma jiena fis-sajf tu ċiklu, jiena fix-xitwa dejjem ma loqgħodx inġu kamra waħda noqgħod. Allura bat jiena għandi terrazzin kbir, allura kif jiftaħ l-istaġun tas-sajf nista' niftaħ. Tista' tgawdi.
Xi għandi penthouse, kamra waħda. Imbagħad it-terrazzin joqogħdu tliet irruħ.

Imma kwantità kbira ta' weekends. Niltaqgħu, naħdmu minn ġewwa x'konna nagħmlu xi productions. Mhux hekk, eżatt, żgur.
U nieklu, u nieklu tajjeb.
U l-ikla kienet tkun dik l-ikla ta' sitt sigħat. Xi pjaċir. Tagħna pjaċir, tagħna pjaċir, eżatt. Tixrob inbid u mbagħad tliet ftit wara terġa' tieħu hekk. U waqt li qed tiekol naħseb qed titkellem fuq il-proġett. Għaddew daqs-sentejn, dawk is-sentejn, l-unika ħaġa sabiħa li kien hemm u wara l-ġurnata għax il-bqija ma kien hemm xejn sabiħ. Imma xi għaddew daw is-sentej u jiena bdejt noħroġ, bdejt immur f'postijiet. Mek batejt, eh? Oh, Drajt, drajt, drajt. U għamilna żmien il-kwalità ta' kien hemm ħafna nies li tilfu ħafna mill-ħaddiema għax kienu kaċċew kulħadd. Bella. Domna biex irrankajna ġifieri jekk tiftakru. Però jiena mbagħad ir-restorant għax jien inkun irid immur ġo restorant.

Kella berdej il-mara. U marna għant il-restorant ħabib tana ta' Marvin Gauci. U tkun ek, tkun tixtiq dik il-lejla speċjal. Tajt għal dal-lejl, għan xrop imbit speċjal. Le, ma bat ikollok ħafna expectations u toru. Ċinek għamela. Maħna fuq li kienet expectations. Ek, dak il-lejl ma kienx xek.
Għana fuq il-budget edin nitkellem.
Pero d-dezerta ti għajdem tiġi għandu. Ma emma mont. Ma ma tiħu breakfast.
Ma emma xie ammont. Kurri.
Xie ammont. Ammont pala flus. Daqqa 300 euro ma naħsebtu. Għalik la t-najt. Jiena, per eżempju, darba minnom jgħat Londra, mort Londra, U kienet budget, budget holiday, suppost. Imma mort il-ġimgħa u ġejt il-ħadd. U mort biex nara biex nara- mort biex nara mort biex nara logħba futbol, kienet Malta kontra Ingilterra, qed u kif inkun hemm ma ġiex teħbieb dilettanti tal-futbol u mhux dilettanti tal-musicals daw għax meta mmur meta mmur l-Ingilterra. Kontatta darba, niftakar. Insomma, għallu għallu għet mela mela loba futbol,

Eżempju, kemm jgħidu fuq Dubai, jiena niftak ikun Dubai, Londra, darba u nofs sola minn Londra. Eżaġerata, eżaġerata.
Londra, semmi l-budget. Londra expensive.
Jiena nħobba ħabba teatru biss, il-kmija. Braj, Londra, skont mur, mur, ma nafx, preta manġe, ċuċata, kemm tuħu brek. Teġik 45 sterz. Eżatt, għammel, għandek. Ġifiri għadek għas, ġifiri għad kafe, bieċa hops, forse. Lu strettu 150 sterling. Mela. Jekk titmiss laħam Londra titmitiħu 50-300 għal. Pero jien nħallas. U da ma kienx hemmu.
Eh, le isma.
Eh, imma l-importanti. Eh, imma imma l-importanti. Ma inti mhux il-lejla saqsejt qed Eh bilħaq ma ħadx inbit. Imma isma' imma l-importanti li tkun tajba ġġieli tmur tiddisappunta ruħek kontra wkoll. Le kien tajba kien xow. Alla ħares ma jkunx tajba. Jiena mhux l-ikel jaħraqni l-imbit għax jien dejjem ngħid Jiena kulħadd jaf insomma li jiena naħdem ġo ġim, imma ovvjament jien iktar ma nikber xogħli jifhimni, irrid naħseb għal xi ħaġa u jiena dejjem nixtieq f'ħajti għax jiena jiena vera dilettanta tal-inbid li xi darba li nikber. Taqleb? Sominier, sol- sominier.
Jien għamilt għaddejt mill-eżami bil Jien tal-għadda Jiena nifhem fl-inbid, jiena ma niddejjaq min jitnejjek bija men. Ejja. Vera niddejjaq min jitnejjek bija. Dik ġrat li ġo bar.
Fl-inbid u kemm fil-ħut, għax Li- jiena nifhem ħafna fil-ħut. Taf x'jiena għamilt snin sħaħ naħdem ġo restorant tal-ħut. Min jaf kemm il-ħuta naddaft. U jiena nifhem fl-inbid, imma jiena, fimni, n-nies ma jkunux jafu. Impoġġi. Inti għalhekk ser għidu di qasam. Carlos, Carlos, imnalla. Ejju, ejju, ejju, wasmajdu, imnalla, imnalla għandna l-air condition ta' siejja. Għaxet nara li rejxin. Imnalla, imnalla.

Il dak li jkun ma nafx ngħidu, le vera bla ma. Ma nafx ngħidu għat titnejjek bija, jiena nifsi. Tajjeb.
Le, jiena anka jek ġunta ħażina. Ħana li kħiċċu li dil-ġimgħa.
Lejna t-tilom, jien mort restor partikolari. Famus, Malta, u mort maħabib tijaj. Għax, biex jiena u bis. Iva, najdu. Ikla tajba, u ġis biex kienem bit-tajbi. U morna l-ewel li bdejna, minn dunajt ma l-ewel fej poġġejna, s-daw bukjajna.

Nofqu mis-siklu tajjeb. U l-ewwel li ġara qedlu ġib li l-wine list. Ġab li l-wine list bla prezzijiet.
Lesta, ħajfak sejna. Dawla għara bla prezzijiet.
Wine list bispiċaqat fuq il-tablets, jerek qedlu prezzijiet jena. Għalli li għalli xadna namlu għom ġodda u għek qedlu, ma għetlu jena għetlu ma nistax nixxef il-bit.

Erba' jew sitt raviolit. Dur dan restaurant partikolari. Minn four sa six. Dar ravjul kien 30 euro. All right, mhux problema. U da ġi platt b'ravjula waħda.
Jiena dik esperjenza. U hemmhekk inħraqt mhux għall-prezz tagħha. Għax nella ħbib. Li dan għal tlieta.
Eżatt, u xejn. Jaqta' biċċa daqshekk. U bad jela u l-brajiet. Ravjula kienet daqsxejn ravjula kbira. Immaġna di jiena samta minn. Tkun daqshekk għall-brajs.
Le ma għandek raġun tinħaraq.
Sabdu f'xi tliet darbiet jien biex ngħid għamilt għan tu tri. Kemm imisslu l-sinu kollu. Naddu l-mistoqsija li. Ġili kell ġilla ħamu kien. Il-prezz, il-prezz. Għax jisir il-prezz. Ma t-laħħar. Laħħar ġija għandek raġun.

Tla' tistaqsini fuqha. Qed ma dak dak sejħu servizz, għad għax għalik l-ispeċjalità tagħna. Tla' ma kum eh, tgħidli li waħda ħa noħu tnej. U bagħti nara jien jekk inħallas il-flus jew le. Mhux b'ravjula. Jien qed tgħidli, ravjula waħda 30 euro. 30 euro. Flim pajjiż. Ħana dukom xi. Malta, Malta.
Għardi mhux il-budget jo. Ħana dukom biex li m'għandux taqsam ma' xejn. Għandu ġimgħa ċempel ġu restaurant. Ċempel ġu restaurant. Ċempel ġu restaurant.

ġabni nitkellem waħd id-dar. Vera, vera.
Tipprova tifhem u ma jirnex. Le, li ma mhux dak l-argument li speak in proper English li le Darba kien ġdida Abigail taf kelli ġdida ma ma xħat fuq xi minn xi bank kien, minn xi call center ta' bank men. U ma u kienet kellna bżonn insolvu problema. U ma tistax tkun U ma jistax nifhmu mhux qed jifhimni mbagħad beda rabja u jiena bdejt fl-aħħar ma qabżitx li għidt you try to be nice. Imma mbagħad come on, il-loss niftakarha din. Next question! Tajba tajba di tar-restorant. Qabel, qabel.
Ta' stonku tar-restorant. Din l-aħħar waħda ħad tkun or imma jien nixtieq nsemmi lil CAS għax għax l-ewwel x'ismu, issibu l-informazzjoni kollha fuq il-website tagħhom u jinkludu anka l-aħħar darba qed ta' btuż oġbitni bajt niftakar. Btuż. Btuż. Il-biċi U jgħidulek kemm għandek bżonn. Server fuq il-post. Btuż.
Btuż.
Kemm għandek bżonn biti jus. Grazzi, grazzi ħafna. L-air conditioning. Skont size u l-layout tal-kamra. Mela, mela. Mela, issa ġifieri ħanaddu għall-aħħar

Nippruvaw. Alla ħares l tiegħi vera bla sens. Li ma razza ta' xadina tqabbel il-Karlos magħha. Impanzi. Għajja di vera miktuba. Karlos te. Vera miktuba xaruka. Josef, Josef ta' xaruka. Josef. Tattilkom perikolu dak ir-raġel. Dak ir-raġel mhux mhux. Ta' Braj nizba.
Ma mistax ħallu ħiġri barra. Tina Braj ejja. Għajdilna tiegħek. Mela ma ħerduna xi ħaġa jew le. Le, le. Le, ora, ora.
Semmi xi ħaġa. Li ma tittollerax.
U lil min? Hekk ġeneri.
Jiena naħseb li ma sirx nittollera huwa illi lil xi ħadd ma tgħidlux dak li għandek tgħidlu fuċċu. Qed tifhem għax qegħdin aħna bejnietna. Jekk jiena ma ngħidx lil Rachel x'għandi li qed iddejjaqni u mmur ngħidha lil Frieda, ħa nibda nittija' prekonċett u mbagħad Frieda mal-inqas ħaġa li tagħmlilha Rachel ħa tibda toħodha fuq quddiem id-dars u ħa tgħid lil Carlos u f'daqqa waħda qed nikkreaw toxic environment u nemmen illi l-għerq ta' kull soluzzjoni hija li niffaċċjak ngħidlek Rachel, inti ddejjaqni, Kif tagħmel hekk hekk u hekk. Aha. U ssolvi l-problema. Tikkomunika. Proset. Issa jekk ma nifilħux lil xulxin, ħbieb konna mejn nibqgħu nagħtiqu lev. Imma li noqogħdu nibbikkerjaw kontra xulxin m'għadniex nittollera, naħseb għax qed nikber ukoll m'għadniex nifla. Le, le, le. Naqbel miegħek.
Tibda U tagħżel. nemmen ħafna li dak li jkun jekk inti għandek tgħid xi ħaġa lil dak li jkun kemm huwa sabiħ. Li tgħidha wiċċ imwiċċ. Għaliex wiċċ imwiċċ nistgħu nwieġbu 'l xulxin. U jaf lanqas ikun jaf. Eżatt, u dik li tkun indifferenza. Dik li tkun differenza, ħafna drabi tispiċċa mbagħad tiġi b'xi ħaġa issib li ma kienet xejn. U kieku mort tgħidha l ħaddieħor minn daqshekk kienet sa tikber. Jiena nemmen li għandek ikun hemm kuntatt. Jiena miljun oġġett ma nitollu. Ħaġa mbagħad fuq għadi. Imma l-iktar waħda li ma nistax indorha jien Il bullying ta' wara l-keyboard. Dik, dik ta' Dik hija vera.
Estrija bandiera ġifieri. Dik hija xi ħaġa vera. Jiena fil-fatt ma nkissirhomx l-affarijiet ta' quddiem għax ma tistax. Għattilkom nistgħu nikbu domanda x'jien kont qed naħseb id-domanda li xtaqt inżid mal dak hija taħsbu li l-mezzi soċjali llum il-ġurnata għamlu iktar ġid? Għamlu iktar deni milli ġid. Għaliex eħe, dik waħda mill-iktar affarijiet. Sirna li wara keyboard, għal kull oġġett sabiħ, anke fjura sabiħa, irridu nsibulha miljun oġġett. Għaxart elef ruħ hawn m'hawnx hekk, ġifieri dawn l-għaxart elef ruħ sfrustrati u mdejjin u hekk. Ġifieri m'hawnx il-Maltin kollha. Ġifieri jekk ħa tagħmel simpatiċi ħa jgħidu kontrik. Jekk ħa tagħmel id-danusan ħajdu kontrija. Jek fetħu triq, ħajdu kontrija, jek ma fetħu biex, ħajdu kontrija. U meta tidħol fil-persuna partikolari, innu taħ, ikollu xi ikun top contributor fl-adju being self, ħafna drabi. Ġivri, daj, ħajtu. Dejjem negattiv.
Jek għat jamlu, jek jett jiftħu sanctuary għed kontrijom, jek għat jamlu xaxi kontra l-lemat jgħed kontri, ġivri, għaw daw l-għaw. Sabiħa, they feel their lives like that. Min jgħid kontra dan usan, ikun top fan. tal-prezz, vera?
Dejjem. U ħafna drabi daw l-għaxar telef ruħ jgħidu kontra kollox, kontra t kontra l-ħazin. Mbagħad hija itzabtu għas ma nistgħux naqtaw qalbna, taf kif? Jekk taqbad taqta' qalbek. Ħanejdu kollox, ħanejdu kollox ukoll. Jiena kultant ninnotana ħna l-Maltin fil-karattru tagħna. Ħamiem, eh, ġifieri. Naċ, veri, jekk inneħu bħalma kienu għalu jina kol bandira jinaħu s-salib, ħamiem għan għamil jena. Eh? Ħamiem għan għagġa.
Għax għamiem, għaw ħamiem, inneqirdu. Maqdru, dungorru, dungorru fuq kol. Moħra, u jek ċaħat jikteb ħagġa, mbatt tibqa tikteb kontra, kontra, kontra, kontra, kontra, kontra. Meta jaraw, eżempju, xieġu fuq il-television, jew hekk, u jgergru, jħasram Jekk ma toġbokx mhux ma tarajiex, jiena dik dik ma kunx nista' nifhimha. Jekk ma joġobnix ma nara. Rejxil għandha waħda tajba.
Jisi bil-forsi mela. Rejxil tiegħek x'ma tittollerax rejxil. Aj modu, le għax jiena kulħadd tiegħek imma. Aj jiena ara daw l-affarijiet jiena mhux ma nittollerax, qas biss nagħti kasom il dan nies. Jiena ma nittollerax. Persuna għammila ma tħobbx tixxerja u self-centered.

Li hija fin-natura wkoll tan-nies ġifieri, imma mil-livelli. Hemm il-livelli, jew il-livell jew min għandu livelli. Frid, ma tittollerax. Nafta, ngħidlek il-verità kont ħsibt fuq għad-dar u ftakart xi ħaġa. Il-Lenard.
Le, tħobbni li.
Ħafna affarijiet ma nittollerax. Idejaqni, per eżempju, bnidem jikdeb.

ħarxa milli ma naċċettax. U materjali, għax ma nittollerax.
Sfortunatament jiena bniedma li nipprova nsib il-pożittiv. Kollox. U nipprova jisni niskuża u ngħid forsi miskin kien għaddej minn żmien ħażin. Border jisni naħseb laqqas għandi eżattament. Xi ħaġa waħda. Affarijiet żgħar għandkom eżempju ma nittollerax minn ma jnaddafx warajh. Eh, ħana ngħidlek ma nittollerax, eh, sekonda. Le, le, le. Naf xi ħaġa li ma nittollerax. Naf xi ħaġa li ma nittollerax. U diddejjaqni ħafna. Inkun għaddejja fit-triq, mhux biss kun qudiem il-dan u ta' il-lights, ta' warajk idoqlok. Eh, eh, jien ħriġt tal-xaħat jien. Rajt li moħħi.

Jiena kont se ngħid eżatt. Għax kont se ngħidilkom xi ħaġa oħra ma nidhirx ma titħajjarx. Jiena tal-ħorn għandi problema. Imma problema kbira. Jiena nqabbel lili nnifsi. Jiena bniedem il-ġlied naħarbu, nibża' mill-ġlied. Anke jiena, għalhekk għalhekk intella' twieqi u nitkellem waħdi.
Il-ħorn jiena litteralment bħal dak il-karattru ta' Marvel Hulk. Ma nkun naf kienu raġel. Issir ħalku. Ma tafx jiġri.
Jiena niġi f'momenti meta taqbiż li l-biċċa kbira fuq ħorn, niġi f'momenti li ma nkunx naf x'għamilt. Wara ngħid l-allu x'għamilt. Kif rix tal-jieħ da?
Fim taw l-għamil zbajji kbar, ġivi, zbajji. Għarri taġiċi, għarri ma naġiċi, jina naġiċi. La, le, naġixxi mhux ħorn paqpaqli u jekk ġili nxejjillu. Imma meta niġi dari mal-ħajt, eh, kemm każ każijiet partikolari, imma biżab kemm każ partikolari nżilt dajjen literalment. Kelmu. Le, nżilt, lajtlu xibka minn mal-karozza, lajtlu l-ħorn tfajtulu ġewwa.
Le, da sekk barek ma Le, le.

Le, ma nixtieq nirringrazzja li transforma. Ux vera. Jamlu ħafna aesthetic procedures u trattamenti, eżempju laser biex tkun tista' tneħħi s-suf, ma ma ġisme kollu jek trid.
Fil-fatt jkabbar is-suf.
Ah, jien xi ħaġa li ddejjaqni. Kollox nagħmel.
Għandhom trattamenti.
Jien li tħajja nagħmel kollox. Kulħadd?

Jgħid li biddilt il-pent, għax ma bxax il-pent.
Aw, mux għax qed nitkellmu fuq għal-ħaġa, xi ħaġa mhux tagħmel sħejja. Jien pereżempju bil-lej, bil-qiegħda nagħmel pipija. Għax jiena tat-taqtiq ma nart id-dejjaq Jien l-iktar kamra li għandi nadifa naħseb fid-dar hija l-kamra tal-bank. Jiena jiena tnejn. Iktar minn ċina. Jiena dik parti minna nqgħod nitkellmu ftit. Ma ngħajjatux.